Ырыа олох түсчүтэ, ырыа олох аргыһа, ырыа олох сылдьыта, ырыа дьолбут бэлиэтэ. Ити күннэн кэрэни кэрэхсээччилэр күндү уолбабыт нэһилиэгин олохтоохторо уонна ыалдьыттара. Икки тыһыынча уон үс сылтан бэртэх ыам ыйын сүргэ биир күнүгэр Биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр ырыа күнэ бэлиэтэнэр. Бу күн өрөспүүбүлүкэбит араас муннуктарыгар ыллым ырыа дуорайар ымыы буолан кэтэр ураты күнү үүнэр. Онтон биһиги бүгүн эһиэхэ анаан күндү көрөөччүлэрбитигэр ырыаны аргыс оҥостон диэн ааттаан бэлэмнээбит анал таһаарыытын бэлэх гынарбытын көҥүллэн. Биһиги нэһилиэкпитигэр ырыаны таптааччылар Ырыаны аргыс оҥостубут, ырыанан кынаттанан төрөөбүт дойдуларын киэҥник ааттаппыт дьон үгүстэр. Олор истэригэр баар ырыаһыт, РСФСР уонна Саха АССР народнай, Саха АССР үтүөлээх артыыската Анна Ивановна Егорова. Саха АССР үтүөлээх үлэһитэ Биллиилээх мелодист, ырыа айааччы, артыыс, Таатта народнай театрын режиссера Игнатий Игнатьевич Слепцов ааттарынан үйэлэргэ киэн туттабыт Урукку Байаҕантай улууһун киинэ Уолба нэһилиэгэр саха искусствота, литературата, культурата сайдарыгар үтүөлээхтэр төрөөн-үөскээн ааспыттара. Кинилэртэн биирдэстэрэ саха СССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Игнатий Игнатьевич Слепцов буолар. Игнатий Игнатьевич тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыл от ыйын аҕыс күнүгэр күн сирин көрбүтэ. Кини Владимир Ильич Ленин аатынан Уолба орто оскуолатыгар үөрэнэ киириэҕиттэн ыла ырыаһыт оҕоннон биллибитэ. Ол кэмтэн ырыа абылаҥар, кэрэ эйгэтигэр тартаран барбыта. Кини кэрэни кэрэхсииригэр унаарыйар киэҥ уолба баай айылҕата, талааннаах дьоно-сэргэтэ олук уурбуттара чахчы. Игнатий Игнатьевич төһө даҕаны гидромет сулууспаҕа сүрүн үлэлээҕин иһин театр, кулууп иккис үлэлиир дьиэтинэн буолбута. Дьокуускайынан, Ньурбанан, Тааттанан, олоҕун сыанаҕа анаабыта. Игнатий Слепцов ырыаһыт, мелодист быһыытынан киэҥник биллибитэ. Биэс уонча ырыалааҕа, тылын үксүн бэйэтэ айара. Олортон уостан түспэт ырыалара күөрэгэй, олус да улааппыккын, Тааттаҕа, биллэргин уонна да атыттар Кини ырыаларын айылҕаҕа, дьиэ таһыгар үлэлии сылдьан көтөр-сүүрэр саҥатын сэҥээрэн, сөбүлээн истэриттэн үксүн айара. Ырыаларым дьоҥҥо тиийимтиэ, дьону үөрдүмтүө буолуулара ол мин ситиһиим диэн этэрэ Игнатий Игнатьевич Анна Ивановна Егорова сэтинньи сүрбэҕис күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс уон биэс сыллаахха Байаҕантай билигин Таатта улууһун Уолба нэһилиэгэр төрөөбүт Оскуолаҕа үөрэнэр сылларыттан уус-уран самодеятельность кыттыылаах эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут түөрт сыллаахха Дьокуускай куоракка көспүт. Онно кинини саха бастакы мелодиһа Федор Григорьевич Корнилов таба көрөн, тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха саҥа тэриллэн эрэр саха араадьыйатын ырыаһыттарын бөлөҕөр ыҥырбыт. Ахсынньы биир күнүгэр тыйынча тоҕус сүүс отут алта сылга ол кэмҥэ Саха музыкальнай драматическай театрын дириэктэринэн буолбут Тарас Павлович Местников Анна Ивановнаны бэйэтин театрыгар хор артыыһынан ылбыт. Хору тэрийээччи бастакы саха композитора Марк Жирков этэ. Манна норуодунай артыыстары кытта алтыһан, драма спектаклларга ырыалаах ороллору толорон сценическэй маастарство оскуолатын ааспыта. Артыыска тута кэриҥэ сольнай тахсыылары көҥүллээбиттэрэ. Онно кини бэйэтин ырыаларын ыллыыра. Ол ырыалар киэҥник биллибиттэрэ уонна билигин да норуокка ылланаллар. Олор истэригэр Пантелеймон Туласынов тылыгар арахсыы уонна билинии, Сафрон Данилов тылларыгар доҕоруом дуораччы туойуохха, чаҕылҕан тылларыгар остуол ырыата, эллэй тылларыгар комсомол, Макар Хара тылларыгар сардаҥалаах аартыгынан уонна да атыттар этилэр. Тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха Платон Ойуунскай «Туйаарыма куодраматыгар» Анна Ивановна бастаан Айыы Умсуурудаҕын оруолун, онтон сүрүн Туйаарыма Куо оруолун толорбута. Айар үлэтин чыпчаалынан Москубаҕа тыһыынча тоҕус сүүс биэһун сэттэ сыллаахха Саха литературатын уонна искусствотын ситиһиилэрин көрдөрөр биэчэрдэргэ кыттыыта буолбута. Станиславскай уонна Немирович Данченко ааттарынан музыкальнай театр сыанатыгар Туйарма куопартиятын толорбута. Бүтэһик түмүктүүр киэһэҕэ Улахан театр филиалын сыанатыгар Гран Григорян суруйбут Северная праздничная ораторияттан ийэ партиятын толорбута. Анна Ивановна Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин дьокутаатынан талылла сылдьыбыта. Аата ыбысыл кыыс бочуоттаах кинигэтигэр суруллубута. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс үс сыллаахха Анна Ивановна бочуоттаах сынньалаҥҥа барбыта. Бүгүн биһиги ырыа күнүгэр аналлаах таһарыыбытыгар ыҥырдыбыт, нэһиликпит ырыа куттаах, ырыаны аргыс оҥостон сылдьар биһиги араас таһымнаах тэрээһиннэрбитин, нарын куоластарынан, ылбаҕай ырыаларынан киэргэтэр күндү дьоммутун. Ол курдук бастакынан көрсүөҕүн, кэрэн аҥыын куоластаах ырыаһыппытын Анастасия Боппосованы. Анастасия эйиэхэ кэлбиттэн махтанабыт уонна ырыа күнүнэн истиҥ эҕэрдэлиир эбит. Сөпчө уонна бастакы боппуруоспут маннык буолуоҕа, эн сценаҕа аан маҥнай таксиҥ хаһан этэй? Мин сценаҕа оскуолаҕа сылдьан тахпыппын. Бастаан уһуйаан сааспыттан өлүөнэтин туох эрэ бырааһынньыга буолбута төрөппүттэри бааллар этэ элбэх киһи мустубут этэ ол онно буоллаҕына байаанынан аан бастакы ырыабын ыллаабытын ирдиирим ол аата иң улахан буолаан дии ханна кэриэтэ ырыабын буоллаҕына өйдүүбүн атын сыыһа өйдөөбөт инибин диэн

аныгы тоҕо диэтэр үчүгэй утуйа утуйаары баттахпына биһи ырыатынан эбэм киэһэ аайы утуйтарытыар остуоруйа кэпсиирин илин оччо өйдөөбөппүн баҕар кэпсиирэ да буолуо ону хаамай өйдөнөн хаалбыт ырыа ыллаан ырыа ыллаабатаҕына сатаан билбэт этим уонна кини ырыаны ырыаҕа хайаҕын кулахтах тапталы иҥэрбит кулахтах үчүгэй онтон билигин ханнык эстрада ханнык ырыаһыттарын мелодистарын ырыатын ордук сөбүлээн ыллыыгыный репертуаргын хатык талаҕын намы ырыаларын быһыытын сөбүлүүбүт ыккыыһын ырыатын олимпия ырыаларын стэбий уонна улус үгүсү ырыаларын сөбүлээн ыллыыр этим оскуола хаҕаттан курдукпутаан ырыалары ыллыыр ырыаттары таан истэбит сөп онтон ырыы тылын хайдах үөрэтэҕин хорох дьоҥҥо холобура ырыы тыла киирэр Бэртин. Мин ырыа тылын олох литэрээппэр суруйдахпына биирдэ үөрдүм. Истэн игин таһин истэн үөрдэбин эрээри олох маннык турунан баран тутан олордохпуна үөрдэбит. Сырдьа уонна бүгүн биһиэхэ хайаатар даҕаны ырыа биһиилээх кэлбит буолуохтаахпын ханнык ырыаны толоробун? Эппитим курдук, Уля Сербычева ырыаларын сөбүлээн истэбин, билигин даҕаны Кини бастакы ырыаларыттан диэххэ сөп Нарияна Хатунна, Уля Сердючева күннэй матыыбыгар, Наталья Михалева-Сая тылларыгар Нарияна Хатунна диэн ырыаны фильмигэр Чөй күндү көрөөччүлэр истиэххэ

Бүгүҥҥү биэриитгитигэр ыалдьыттарыгар ыҥырдыбыт Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһиҥҥэ бочуоттаах үлэһитин, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгунун, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитин, учууталлар учууталларын, Таатта улууһун ырыа айааччыларын сойууһун чилиэнин, ылбаҕай ырыалардаах, көмүс куоластаах Зоя Афанасьевна Егорованы, Уонна кини сиэн кысчаана Дарина Егорованы. Үтүө күннэн Зоя Игнатьевна, үтүө күннэн Дарина. Бастатан туран, эһигини бу Саха Республикатыгар бэлиэтэнэр ырыы күннэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Дьэ уонна кэпсэтиибитигэр киириэххэйин.

Кыра эдьээм дьиэтигэр куруук радиода өйүүр, саха радиоттан бастакы чулуу ырыһыттарбыт Анна Егорова, Марина Попова, Анастасия Лыткина ырыаларын истэн улааппытым. Бэйэм үһүс кылаастан саҕалаабытым. Онтон учуутал үөрэҕэр училищеҕа үөрэнэ киирэн баран түөрт сыл Владимир Ленонович Жирков салайааччыларыгар дьарыктаммытым. Birinci тоҕус алта сыллаахха Олбаҕа учууталынан ананан үлэлии кэлбитим. Бастаан кылааһым таһынан эбии ырыа оруолун биэрбиттэрэ. Ол иһин онно дьэ оскуола туох баар тэрээһинигэр таҥтыйан олоруон, ыллатан, ким үлэлиир, элбэҕи үлэлиир этим. Аан, аан бастаан ырыа бу айар иһибин Бүлүү хоһоонньута Евдокия Гаврильева хоһоонноруттан уһуктубута. Оскуолаҕа дьиэ илдьэн бэйэм сөбүлээбит хоһооммун наар устан ылар идэлээх этим. Баҕар бу мероприятияҕа наада буолуо диэммин. Онно ол кини истиҥ иһирэх оҕо, дьиэ кэргэн туһунан хоһооннорун наһаа сөбүлээн бастакы ырыам «Оҕо, эн кэскилиҥ» диэн этэ. Онтон икки тыһыынча аҕыс сыллаахха оскуола быччыш сыллаах юбилей тэрээһинигэр директорбыт Тамара Ильична Өлүөн истэмээр бэйэбит баҕабытын кэпсэппиппит. Оскуолабыт уонна уолбабыт уолба туһунан ырыалаахпыт инде буоллар диэн. Уонна дьэ ол баҕабытын толороору кыралаан үлэ, айар үлэбитин аһа саҕалаабыппыт. Ол сүнньүнэн дьэ оскуола юбилейыгар Марианна Поппосова тылыгар Сайдар туроскуолам диэн ырыа тахсыбыта уонна Макаар Хара тылыгар Уолба оскуолатын оҕолоругар диэн ырыаны бары ылыммыт, сүрэхтэринэн ылыммыттара. Сырдаах үчүгэй ырыа. Онтон дьэ ол индити Тамара Ильинична ити биһиэхэ улахан өйөбүлүгэр улахан олох улахан махтал тылын этэбин. Кинини кытта алта сыл айар үлэбитин биһиги икки тыһыынча уон түөрт сыллааха мен айар киһибинэн иитээбиппит. Икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха Анастасия Варламова республиканскай ырыа конкурсугар баран кыттыбытым. Онно бэйэм балтыларбын кытта икки ырыаны кыттыбыппыт. Уонна Алексей Егоров анал бирииһигэр тиксибитим. Билигин олохтоох автор Марат Егорович Мичанов Айымньылы кытта бииргэ үлэлиибит. Аҕыйах кини хоһоонугар сарсыардааҥы Таатта уруйдан буолбабыт барахсан киэһэ уолба киэһэтэ ырыалар таҕыстылар. Өссө даҕаны былааннаахпыт. Онтон эһиги билигин Таатта Муруун ырыа айааччыларын союһун чилиэнэ буолаҕыт уонна Билэрбитинэн сүлбэччэ ырыалаахтык. Дьэ, ырыа айар иэйии эйиэхэ хайдах киирэрий? Оттон ханнык баҕарар айар куттаах дьоннор этэллэрин курдук ырыа араас түгэнтэн киирэр. Киһи олох былааннаабытын курдук буолбат. Ол курдук ханнан ханнан мин үөрбүт түгэҥҥэ да буолуон сөп, санаан кэспит да түгэниттэн тахсыан сөп. Дьэ итинник айылҕата бэйэтэ инник үөһэттэн дорҕооно киллэрэр. Холобура бу Марат Егорович сарсыарда аайы Таатта диэн ити ырыата хаһыакка ити хоһоон хаһыакка тахыппытын көрбүтүм. Таатта хаһыатыгар тахыппытын көрөн баран көрөөт даҕаны

Кырдьык даҕаны ырыа сүргэни көтөҕөр, санааны кынаттыыр, киһи дууһатын тылын таарыйар аналлаах. Дьиҥнээх арыы диэн үйэлэри уҥуордуур дьон уоһуттан түспэт, өйүттэн сүппэт, умнуллубат көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр. Салгыы биһиэхэ Люксүфилигэр ыҥырдыбыт биһиги нэһилиэкпит киһини долгутар куоластаах ырыаһытын, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгунун, учууталлар-учууталлара бэлиэ хаһаайынын Евдокия Семеновна Амбразова. Евдокия Семеновна үтүө күнүнэн биһиги ыҥырыыбытын ылынан бүгүн бириитигэр кытта кэлбиккэ махтанабыт уонна дьэ сэһэргиирбит саҕалыктабыт. Дьэ, ан бастаан сценаҕа тахсан ыллаабыккын билбиитин дуо уонна

Евдокия Семеновна эр-өр сылларга өрө Ленинскай куолабытыгар өрө учууталынан үлэлээбитин, бу идэни таларга, таларын эйиэхэ туохтан этэй, ким эйигин ырыаҕа үөрэппитэй, эйиэхэ ырыаҕа тапталы үөскэппитэй? Ырыаҕа тапталы ийэбиттэн, ийэм кыра эрдэхпиттэн сыанаҕа ыллааччы. Онно это киниттэн бэриллибит ырыа.

Салгыы биэрэбитигэр ыалдьыттыы кэллэ, ылбаҕай ырыа ыллыктаах, кэрэ кэпсээн кэһиилээх ырыа долгунугар уйдаран, билиҥҥи көлүөнэ оҕолоругар ырыа кутун иҥэрэр, үлэлии-хамсыы сылдьар эдэр ырыаһыппыт Леонид Егоров. Проба, Леонид. Дьэ эрэ, кэпсэтиибитин саҕалыаххайыҥ.

Хас биирдии ырыаһыт ураты куоластаах, туһунан суоллаах-иистээх буоларын биллит. Удьуор утумнаан диэн мээнэҕэ эппэттэр. Өбүгэлэрин утумнаан тойугу, оһуохайы, норуот ырыаларын, ыллыырын сөбүлүүр биһиги эдэр ыччаппыт Айтал Семеновы бүгүҥҥү биэриигэ ыҥырдыбыт. Дьэ, Айтал, сэһэргэһин үһүөххэ.

Ээ, наһаа үчүгэйдии. Бу иһэн айбытым илдьэ сылдьарым олус кэрэхсэбиллээх. Дьэ уонна Айталга ситиһиилэри, өссө бииргэ наһаа үчүгэйдик үлэлээн иһиэххэ, бу биһиэхэ маннык талааннаах уоллаахпытыттан биһиги наһаа үөрэбит уонна көрсүөххэ диэри. Кини эдьиийбитигэр араас хайысхалаах бөлөхтөр бааллар. Олор истэригэр үгүс тэрээһиннэри дьор куоластарынан киэргэтэр биһиги уолаттарбыт эрчимнэн вокальнай ансаамбыл ырыаһыттара. Бүгүн биһиги кинилэри биһигитигэр ыҥырдыбыт. Үтүө киһэҥҥэ. Ыҥырыыбытын ылынан бүгүн биэриибитигэр кытта кэлбиккитигэр махтанабын уонна бүгүҥҥү ырыа күнүнэн барыбытын эҕэрдэлиибин. Аха. Чэ эрэ уонна кэпсэтиибитигэр кириэхэйиҥ. Эрчимэн вокальный ансамбыл бастакы тэриллиитин туһунан кэпсээн олор. Уонна

Айаан бөлөх бөлөх быһыытынан тэриллибиттэн ит. Сөп, үчүгэй. Уонна бүтэһик боппуруоспут хас биирдии киһи сыанаҕа тахсыбыт киһи холобура долгуйара буолуо ит. Эмиэ таастахына долгуйаҕыт дуу?

Махтал гыныс, ситиһиилэри баҕарабын. Сөп. Чэрэ, күндү көрөөччүлэр, манан Саха Республикатыгар биллэриллибит ырыа күнүгэр аналлаах биэриибит түмүктэнэр. Ырыаны таптаан, ырыаны сэргэн, өссө даҕаны тапталлаах буолбабытыгар ырыа куттаах дьоммут, элбии турдуннар уонна Эрчимэн ансамблылар